Исәннәрмесез, саулармсыз, яраткан тамашачыбыз. Минем исемем Лилия Кадырова, сез сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Бүген безнең кунагыбыз бик чибәр, бик популяр, автор башкаручы, бик күп фестивальләр лауреаты Эльмира Нәгыймова булыр.

Сәлам, Эльмира. Бердә күрешмәс кебек, бердә очрашмас кебек име? Э, идек сезне, синең бер туктаусыз концертларың, минем бер туктаусыз съемкалар. Инде очрашмабыз ахыры дигәндә менә насыйп булды очрашу. Ниһаять. Сине яз белән Котлыйбыз һәм менә безнең матур традиция буенча сиңа әлеге кәрҗинне бүләк итеп, кәйф күтәрүдән башлыйк әле тапшыруны. Алланың рәхмәте яусын. Миңа әле передачаларда шулай чәчәкләр бүләк иткәннәре юк. Интервьюларга чәчәкләр белән каршы алган кеше беренче без. Юк, беренче тапкыр сез рәхмәт. Приятно, честно. Ә без сине күрергә бик шатбыз. Синең инде Алла бирсә бик тиздән Гөрләп, кабат сольный концертларың башланачак, әйме? Әйе. Ничек соң хәлләр? Бу синең бик озак көтеп алган сольный концертларың индеме? Бик озак барган. Үзең бит инде беләсең, яшьли сәхнәгә чыктым 16 яшемнән. Хәзер инде санасаң, теге үземнең яшь хәзер булуга карамастан, сәхнәдә 15 ел. Унбиш ел иҗат итәм һәм унбиш ел узгач кына менә хәзер үземнең сольный концертлар белән мин күптән хыялланган залларны ала башладым. Мәсәлән, ул да булса Казан Уникс заллары, нәме ике көн концерт куйдым. Хәзер пирамиданы алдым. Шу тоже хыялланып кына йөри идем. Мәскәүне алдым. Һәм бик күп бик күп шәһәрдә Уфада узды хәзер тагын алдык бер көн әйе. Аллага шөкер. Хыяллар чынга аша башлады. Аллага шөкер, әйе.
Ниһаять. Әйе.
Менә синең чыннан да бик яшьли килде бит инде сиңа популярлык, Барсмеди белән контракт, аннан соң буламысың. Әйе. Ул бит инде үтә дә популяр җыр иде, һәр радиостанциядә, аннан соң без клип төшердек ул җырга, әйме. Менә шул вакытлардагы Эльмира белән бүгенге Эльмира аерылалармы? Әлбәттә, әлбәттә, инде хәзер. Анда бит инде вообще бала чага гына идем инде анда. 16-17 яшьләр. Хәзер бит инде еллар узган саен акыл керә башлады, Аллага шөкер. Кайышландың? Кайышландым һәм усалландым. Усалландың? Әйе.
Нәрсә белән бәйле бу? Белмим, соңгы вакыйгалардан соң бераз теге аңлый башладым, миңа усал булырга кирәк икәнен. Ә сиңа менә
усал булырга кирәк икәнен хәтерлисеңме? Менә сәхнәгә чыкканда бит продюсерлар да әз генә ныграк бул дип әйтәләр иде, әйме? Әйтәләр, мин гомумән үзем йомшак кеше. Чөнки ну шундый шундый воспитанием теге йомшак, погладистая дип әйтим инде урысча әйтмешли. Соңгы вакыйгалардан соң бик күп обижать итә башла, что-то аңлый башлыйм так. Туктагыз әле. Булмый. Болай булмый. Или сез мине, или мин сезне хәзер. Усал булырга кирәк вообще. Усал булырга кирәк.
Илмир, синең иҗатыңда менә хәр яңарып, имеш шашынып иҗат итә башлау, Һәрвакыт шәхси тормыштагы ниндидер авырлыклар белән бәйле кебек, әйме? Менә шул ук беренче тапкыр иң матур көйләрне иҗат иткән вакытта синең апаңның вакытсыз дөньядан китүе, әйме? Аннан соң ниндидер этап әни булганнан соң искиткеч матур җырлар туды. Һәм менә бу аерылышудан соң инде анда бөтен потенциал бәреп чыкты дип әйтсәк тә була. килешәсеңме үзең шуның белән килешәм әлбәттә ул теге мин бит инде үзем автор башкаручы булгач чөнки э, эмоциялар гомумән мин менә минем күңелемдә илһам булмаса мин яза алмыйм менә утырдың да яздың түгел миңа гел эмоциялар кирәк менә гомумән яза башладым бит инде үзең беләсең апамны югалткач э, көен дә сүзләрен дә ялгыш адым дигән бер беренче җырым чыкты иә апама багышлап Һәм шуннан соң китте, әйе, шуннан соң китте җырлар, җырлар, җырлар. Бүгенге көнгә кадәр йөзгә якын үзем иҗат иткән, көйләрен иҗат иткән җырларым бар. Башка артистлар да бик күп җырлый. Бик популяр артистлар.
Мәрхүм Эльмира Сулейманова гына алты җырымны җырлаган.
Шулай шул. Ильмира Сөләйманованы искә алып киттең бит инде, ниме? Аның иң популяр җырларының берсе Сине яратканны ташлама. Анарга хәтеремдә Ильмира ул җырны бик ярата иде. Без аның белән бергә клип төшергәндә дә бу мин яраткан җырларымның берсе дип сөйли идеме? Син ки авторы әлеге җырның. Сез бер ара хәтта бергәләп э, концертларда куеп йөрдегез, ниме? Бик якын дуслар идегез дип беләм. Чаллыда вакытта Һәм аннан соң ниндидер низаг булдымы, нәрсәдер булып алды сезнең арагызда һәм бу тандем ничектер югалды. Әйе.
Эльмира белән апа сеңел дип программа эшләдек бит инде. Бик күп кеше безне уйлады, без туганнар дип. Без гомумән туганлаштык та. Апа сеңел булмасак та без шундый якын дуслар идек аның белән. Ну, Үзең беләсең, эштә бик күп көнче кешеләр. Безнең концерт куйган вакытта аның иптәш кызы, исемен әйтмим, но гел аның белән булган иптәш кызы безнең арага әз генә көнләшә башлады. Һәм арабызны бозды. Просто боздым. Мине Эльмира уже ишетми дә башлады, тыңламый да башлады. Без просто аралашмый башладык. Все, концертларда тукталды. Нәрсә дип әйтәсем килә? Э, шуннан соң ниндидер, ну ничектер ара суынды, белмим мин. Теге мин дә үпкәләп куйган идем, әйтем, шул кыз өчен, мәсәлән, нишләп шулай теге эшне туктатырга инде дип. Но аннары тагын без аның белән Берничә ел шулай сөйләшмичә тордык та, аннары тагын очраша башладык, языша башладык, сагына башлыдык шушы моментларны. Хәтта без аның белән соңгы вакытта әйдә тагын шушы проектны яңадан йөреп чыгыйк әле дигән фикергә килгән идек. Әмма дә ләкин менә җитешә алмадык. Бик күп кеше әле мине соңгы вакыттан соң син бит даже Похоронага килмәдең дип әйттеләр миңа. Мин килмәдем, чөнки мин э, ул көне татар җыры иде. Э, без татар җырында булдык. Мин бер көн килде, мин аны моргтан каршы алдым. Мин әти, әнисенә бик каты булыштым, э, эмоционально гомумән янында булдым. Әнисе белән хәтта минем бар аудиозапись, ул миңа анда бик зур рәхмәтләрен әйтә, җылый-җылый Эльмира дип әйтә миңа, бит беләсез, нәрсә генә язмыйлар, Фидания апа. Әнисенә әйтәм инде. Эльмира ди, миңа, миңа даже әнисе буларак, ди, миңа да нәрсә генә язып бетермәделәр. Имеш, син кызың өстендә акча эшлисең дип. Ну, без бөтен артистлар мин карточкасын алдым да әйттем хотя бы ничек тә булса мин хотя бы акчалата булышыйм әле дип без бөтен артистлар анда бөтен ә, тамашачылар карточкага акча сала башладык и әнисенә видимо обвинение килгән син кызың өстендә акча эшлисең ул бит помощь кем күпме тели шул хәтлек сала имеш Әйе, ә миңа, миңа, мин, әйе, вот именно, мин аңа бу, әйе, мин говорю, вот, әйе, үстерә кирәк, акча ул гел кирәк, шуңа күрә, ул бик зур помощь. Ә теге бер чәчәк тотып, кабергә килү, ул помощь теге поддержка түгел, имеш менә шуңа куялар да, имеш аннары әйтәләр, вот, мин похоронада булдым, ә Эльмира имеш даже килмәгән. Сез булышыгыз, нормально на самом деле чынлыкта чынлыкта финанс мораль да бик күп артистлар барды да да аңа кадәр дә аннан соң да әйе әйе чәчәк тотып просто возле могил поставить мен конечно бик гафу үтенәм это булышу түгел аннары теге шундый гордый язырга менә имеш Булышы, мин аны просто әйтмим, күрсәтмим. Зато минем, Аллага шөкер, э, аның әнисенең исеменнән менә моның хәтлек аудиоролик бар, кайлы җылы җылы миңа рәхмәт әйтә. Миңа шул менә, миңа шул җитә. Кил кунакка, кил, кил дип. Әлбәттә инде мин Эльмираның каберенә килдем соңыннан. Просто похоронысында булмадым. Бик авыр булды, честно. Ой, бик авыр булды. Аны югалту, чөнки яшьли китеп барды, шундый талант. Әле ул менә просто ана Горы должна была свернуть только так, әйе. Шуны моңлы тавышы белән. Бик жалко, конечно, балаларын тоже. Шуңа күрә урыны җмакта булсын. Урыны җмакта. Җмакта булсын җырлары гомергә калачак безнең күңелләребездә һәм бары мин тыңлыйм, мин аны гел тыңлыйм машинада йөргәндә. Ә тыңлаганда нинди булса хәтирәләр уянамы? Да, менә без бергә йөргән концертлар, кая гына йөрмәдек инде без аның белән. Ул бит минем никахымда да булды, ул бит туемда да булды. Ул минем подружкам иде шундый вот на самом деле близко. Нәрсә дип әйтәсем килә шул иптәш кызым, менә нәкъ шушы иптәш кызы безнең араны бозган, ул хәтта күмәргә дә килмәде һәм булышмады да. Һәм хәтта Эльмира аңа кунакка килгән булган Казанда Ярдәм сорап ул аны даже өенә кертмәгән. Менә иптәш кызы. Э, вакытта аны аны инде әйе, аны инде якын кешеләре сөйләде миңа. Менә мин әйтәм, вот тормыш.
Чыннан да кемнән нәрсә көтәргә кайвакыт бик ерак кешеләр дә бик якын булып куя.

Без икебез булганда
Менә син әйтәсең, мөмкинчелек бик көчле дип инде эстрадада һәм бер вакытны син миңа болай сөйләшкәндә дә әйткән идең, минем янәшәмдә э, узган э, тормышымнан кешеләр бик әз калды дип. Әйе. Һәм аларның күпчелеге инде э, нәкъ менә э, минем проблемаларыма түгел, ә нәкъ менә минем уңышымны күтәрә алмады. Мин уңышка бара башлагачтын төшеп калдылар дип. Менә шул хакта әз генә синең фикереңне ишетәсе килә. Минем гомумән хәзер менә соңгы вакыйгалардан соң минем бармак белән санарлык дусларым калды. Аллага шөкер, алар хәзер иң кадерлеләре, иң иңнәре, вакыт белән сыналганнары. Мин бик шатмын. Минем янда булган кирәкмәгән кешеләр вовремя төшеп калганына бик шатмын. Чыннан да минем белән булганда 100, а минем артымда ике минем популярлык белән э, ничек шундый кешеләр, которым выгодно менә минем белән аралашу, э, статистикаларын күтәрергә, мәсәлән, шул ук социаль шул ук социаль челтәрләрдә пиар пиариться итәргә инде. Именно шундый ниләр дусларым булды. теге мактанырга шундый дусларым булды менә мин мәсәлән а
анан шул серләрен чәчергә әйе а шундый менә искренний дусларым кемгә менә теге минем белән мактану да кирәкми хәтта менә шушы менә дусларым белән минем бер фото да юк понимаешь ме әйе әйе менә туган көн белән котлый башлыйсың аңлыйсың что фотографиялар да юк без без гел бергә гел менә аларга улай бер кирәкми әйе улай бер аларга кирәкми әйдә фото менә аннары фото юк әйе менә шул менә шул менә иң якын дуслар да шундый кешеләр
Менә син 16 э, яшеңдә, 17 яшеңдә инде популяр идең, име 17 яшеңдә хәтерлим син татар җыры сәхнәсендә дә тимер аякларда конькида басып тордың инде. Һәм менә ул вакытта популярлык башны әйләндермәдеме? Әйләндереп алды инде. Анда продюсер безнең бар, мощный. Ул инде вовремя анда контракт булгач, анда үзенең бит э, кагыйдәләре бар, әйе, штрафлар да суккалыйлар, әйе. Ну инде яшьлек, Син яшь, син авыл баласы килдең дә һәм монда син бөтен радиолардан, бөтен утюгны кабызмасаң да шуннан да буламы соң җыры яңгырый. Бөтен җирдә теге йөрисең, яңлыйсың, таныйлар. Таныйлар әйе. Әз генә булып алды. Инде ул бөтен кешедә дә бар ул. резко килсәм аннары продюсер вовремя нормально утыртты
әмма продюсер дигәннән син чагыштырмача яшьле кияүгә дә чыктың име һәм продюсерлар мин хәтерлим әле синең альбомың чыккан инде без шул альбомны әзерлибез сөйләш эльмира белән куймасын кияүгә чыккан чыгармасын сер итеп саклыйбыз интервьюдан да алып бит нәрсәләрдән ләкин син бик нык гашыйк булып чыктың кияүгәме бик яратып һәм син ишетмәдең бер кемне дә дә ишетмәдең кем генә әйтмәде дөрес эшләмисең кирәкми вообще сиңа кияүгә чыгарга кирәкми дигән ул вакытта шундый егетләрне кызыктыра торган образ әзерләде синнән компаниядә һәм монда синең кияүгә чыгуың аларның бөтен эшен кырып себереп конечно да ул бит бизнес тоже бер карасаң Мин аны менә хәзер аңлыйм. Хәзер син, мин аны беләсеңме, элек э, бизнес дип аңлый идем, ләкин менә хәзер беләсеңме нәрсә дип уйлыйм мин. Ул кешеләр тормышка без мәсәлән менә мәхәббәт дип күргән әйме ул кешеләр зуррак итеп күргән тормышны әйме безгә караганда тәҗрибәлерәк булган һәм алар хәтта коммерция ягын образ ягыннан тыш әле бәлки ул вакытта сезнең бер берегезгә бик үк туры килеп бетмәгән кешеләр булуыгызны да аңлагандыр синең үпкәң юкмы аларга бүген
Кемгә аларга? Менә гомумән продюсерларга Аллаһ та бит сине бик нык ачуландылар. Нәрсә генә булмады. диделәр.
Әйе, нәрсә генә булмады, но мин бик рәхмәтлемен гомумән продюсерыма, Барс Медиа компаниясенә һаман да, һаман да. Чөнки 7 ел эчендә алар миннән йолдыз ясадылар. Алар минем хәтта мин менә ике тапкыр бәби тапканда да декретта утырганда да мин җырламадым концертларга йөрмәдем продюсер бер кашын да мине телевизордан алып атмады гел күрсәтеп торды гел гел гел гел чтоб мин югалмадым шундый рәхмәтлемен бу бик зур э, теләктәшлек инде хәзер менә әз генә ротациядан югалып алсаң да ничек сизәсең ротациядан югалып алсаң да әйе все уже сине белмиләр уже все оныталар махым чөнки яңалар гел чыгып тора Әйе. Шуңа күрә. Ә хатын-кыз э, җырчыга эстрадада бигрәк тә катлаулы бугай, чөнки менә бүген бездә менә кассовый хатын-кызлар чынлыкта күп түгел. Күп түгел. Шул ук Гүзәл Уразова, Илсә апа Бәдретдинова һәм менә син үсеп киләсең, Аллага шөкер. Чөнки тырышлык кирәк. Усалык кирәк, харизма. Шул хәтлек матур җырлаучылар бар, катын кызлар шундый матур миннән дә менә йөз мең тапкыр матурак җырлаучылар минем мин үземне теге шундый обалденный теге тавышлы артист дип санамыйм минем просто бар үземнең теге тембрым үземнең теге мелизматикам оборотларым әйе мин теге үземә мощный җырчы дип э, санамыйм э, шундый теге талантлы җырчылар бар но Аларны халык менә концертта басып кул чаба. Менә берәр сборный, сборный концертта име. Алар сонный концерт киләләр, менә шушы басып чапкан тамашачылар аларга билет сатып алып бармыйлар. Нишләп? Мин аңламыйм. Әйе, әйе.
Мин синең белән килешәм. Бик күп солянкаларда

Син моны аңладың, нәкъ менә э, синең икенче, беренче күтәрелешең шул 17 яшьтәме компаниягә э. килеп кергәч башланса, буламысың белән икенче күтәрелеш китте нәкъ менә аерылышудан соң. О, анда инде.
Аны син шундый эффекты булыр дип уйлап эшләдеңме? Әллә вообще улай берне эшләмәдем. Аптырап нәрсә эшләргә белмәгән. Минем просто ул моментта бу проблеманы башкача хәл итеп булмый иде. Менә ул моментта мин хәзер менә һаман шушы моментка кайтам. Все минем эмоцияләр, мин уже теге бомба замедленного действия, мин все уже шартлар дәрәҗә. Нәрсә эшләргә? Мин просто алдым да менә менә шулай бетәчәк дип. Менә бу хәлдән соң точно бетәчәк дип куйдым. Чөнки если мин куймаган булсам, мин хаман шул моментта булыр идем. Да, мин хаман шунда булыр идем. Мин китә алмас идем. А монда уже обратный әйбер юк. Монда чыгардың, все. И мин үкенмим чыгарганына хаман. Үкенмисең?
Юк.
башкача хәл итеп булмыйдыр иначе ул проблема анда минем өчен минем өчен әйе анда синең булды шундый моментлар әмма бер төркем сине хуплады әмма үз башыннан пятьдесят на пятьдесят әйе икенче төркем бик нык ажгырып инде тәнкыйтьләде мин хәтерлим хәтта һаман да комментарий язгач тында шаккаттым ниндидер шундый әле беркемгә дә тиеп язмаган идем комментарийны сез беләсең соң бүген чыннан да менә шундый сиңа да сразу очтылармы миңа очтылар миңа шундый ачып карасам шундый затлы шактый олы яшьтәге тәҗрибәле матур хат ханымнар нәрсә генә язып бетермәделәр син гаилә кыйммәтләрен пропагандаламыйсың син болай син тегеләй в общем мин әшәке булып калдым инде мин моңа риза мин моны принялам Русланга килгәне минем вообще менә бүген син белән ул теманы күтәрәсем килми, чөнки мин инде һәрбер интервьюда ардым. Һәм аннары соңнан тагын язалар, тагын тынычлана алмый бу. Ни дип инде мин шундый нукта куясым килә Руслан белән килгәнгә. Без хәзер икебез дә тыныч дип уйлаган идем. Әле бит тагын бер әйбер чыкты хәзер Низак. Низак дип әйтәләр бит инде. Ә, ул бит ә, Руслан минем турында бер начар сүз әйтми. Интервьюларында ә, бер начар сүз әйтми. Молодец ул яктан. Мин генә ул теге эмоциональ хамам булай әйтә. Хәзер мин дә туктым. Да, ну, хәзер мин тоже туктым, ул әйбергә нокта куям, булды, җитте. Сөйләнде инде. Но нәрсә дип әйтәсем килә, монда бит әле все по-другому икән, монда бит әле по-хитрому. Минем э, ВКонтактеда э, бесконечно э, гаеплиләр, хаман да әллә нинди матур сүзләр язмыйлар. Әмма дә ләкин бер юлы мин укымый да башладым. Минем анда яртышар миллион не җыя ул просмотрлар җыя әле анда кайбер артистларга керәсең андый просмотрлар юк менә нәкъ мин һәм минем анда меңәр комментарий һәм анда егермешәр мең лайк ул бит контакт өчен бик зур ни э, статистика э, бер юлы ничектер кереп карарга булдым нәрсә язалар микән мин аңлыйм яшь анда әйбәт әйбер юктыр әйбәт әйбер юктыр да әйе ну кереп карарга булдым һәм беләсеңме Шундый бер комментарига ниттем, аны только Руслан белә, ул әйберне. Менә ул язган әйберне только Руслан белә, беркем дә белми. Һәм карыйм Евгений Редько дигән әллә нәрсә. Руслан түгел, мәсәлән, әйтәм, бу точно Руслан, потому что мондый әйберләрен только ул белә. Хәзер мин карыйм прямо вообще, вот бөтен минем гаиләмне, минем гаиләмнең серләрен мине задевать итә торган, мин просто җыларга тотындым, потому что мин аның э, әти әнисен гел мактыйм, мин аларга рәхмәтлемен. Әнисе дә, аның әтисе дә бик яхшы кешеләр, честно. Мин гел мактыйм, мин никогда не говорю, а ул минем әти әниемне просто менә шушы Евгений Редко бетереп ташлый полностью минем гаиләмне мин просто андый мин просто это башка сыярлык әйбер мин просто җыларга тотындым һәм мин керәм бу евгений редькага сообщениега һәм анда чыга номер айдар сафаргалин айдар сафаргалин хәзерге руслан кирамудиновның директоры ул алар гел бергә гел бергә ты представляешь мне Котышкыч.
Мин шалтыратам Айдар Сафаргалинга сразу әйтәм. Мин аны күптән беләм, без инде, ну, аралашасыз. Да, хатыны белән дә. Ул, мәсәлән, балаларны алырга килгәндә дә Руслан үзе килми, Айдары килә Сафаргалина, гел аның машинасына утыртып җибәреп китәм балаларны. Э, Шуннан соң шалтыратам, трубканы алмыйм. Хатынына шалтыратам. Хатынына ишетелә, алма трубканы, әй, ул алды. Мин юк, мин юк дигән әйберләр нитәм, ишетелә. Хәм әйтәм, хатына әйтәм, әйтәм, Айдар миңа шалтыратсын әле, монда бик серьезный разговор бар. Чөнки бу вообще статья. Ул нәрсә язган, ул уже монда статья, честно. Мин судка бирә алам спокойно. шулай иттереп трубканы алмый мине просто заблокировать итеп куйды ә, сөйләшербез әле дип язды да миңа мин имеш аңламыйм син нәрсә турында әйтәсең дип хәзер иртәгә сөйләшербез иртәгә аша утыратам все гудок бармый ватсапка язам все мин заблокирован мин черный списокта сен номерын төгәл карадың инде әйе бу подругама никак не можно проверено ул вконтактеда белмәгән что номер Если контактта бар, күренә, күренә. Анда хоть әллә ничә аккаунт яса, ул бер номерга теркәлгән. Шулай. Ну бит инде мин бит сразу мин комментарийдан аңладым, әйтәм, бу Руслан только может шундый язырга. Аха. Стрелкилар китә. Менә бу әйберне сөйләргә хотела мин. Чөнки Русланны әйтәләр, ул бит бер нәрсә синең турында әйтми, эндәшми. Ә менә ничек алар эшлиләр икән? Алар просто башка аккаунт аша мине бетереп ташлар бөтен җирдә бер ел уже. Бер ел минем матур сүзләр бер матур сүз юганда, анда просто за, мин уйлыйм, за что иногда. Шундый мин не заслуживаю андый әйберләрне язуны. Чөнки хыянәт дигәндә, мин вот нәрсә тотып ант итә алам, мин Русланга бер кашын да хыянәт итмәдем. Мин менә аңа верная булдым. Анда шундый сүзләр дә язды, анда нәрсә анда? Шундый больной әйберләр мине реально задело менә. Мин нәрсә дип әйтәсең? Бәхетле генә булсыннар, честно менә. Бәхетле булсыннар. исәнлек телим все нокта шулай бүтә мин вообще әйтәсем дә килми аралашасым да килми честно ә русланның бит әле мин уйлаган идем хәзер шәхси тормышында шулай ук үзгәрешләр бар дип өйләнә ул скоро шулай дип әйтер радиодан бер кыз белән бик матур кыз мин беләм мин конечно точносын белмим бер юк мин только сөенер едем честно потому что Исәнлек бәхет телим. Мин шухәтлек аңа равнодушна хәзер, име? Вот честно мин, как будто аның белән яшәмәгәнмен дә. Как будто ул теге ничектер төш сыман, ничектер шулайрак кына. Балаларым өчен рәхмәт аңа. Э, Аны беләсеңме, заправкага кердем бер көн. Миңа идән җыучы килә. Эльмира, Эльмира, типа, урыс сүзләрен керткәнгә гафу үтенәм, мин урыс мәктәбендә укыдым. Эльмира, туктагыз әле, бер сүз генә әйтәсем килә. Мин инде апа нәрсә булды дип тыңлыйм аны, ул әйтә, "Зинхар, иреңә кайт." Зинхар, иреңә кайт, үтенеп сорыйм. Чүтли җыламый. Син представляешь, чүтли җыламый. Я тау тетрисе бүген. Әйем итем нигә?
Жалко бит шуны, жалко дигән. Представляешь? Нишләп? Нишләп ул анда рәхәтләнеп йөри, у него все нормально. Анда у него, ну, нормально аның все, вообще. Менә сезнең аерылышу. Жәлләрлек түгел бу общем.
Кай вакытта бит менә аерылышудан соң Ират гадәттә инде ме хатын кыз тырмаша нәрсәдер күрсәтә бит инде ул инде менә болай да булдырам мин тегеләй дә ә сезнең очракта менә бу аерылышу икегезгә дә плюс кына булды бугай әйе руслан кире сәхнәгә кайтты инде урманны ташлады ябышып яңа җырлар иҗат итә башлады аның ярата торган тамашачы артты да бугай име синең тормышыңда шундый ялкын кебек дөрләп яна башлады популярлыгың артты сольный концертлар башланды Син киресенчә үзеңне генә түгел, син Русланны да коткардың дип уйлыйм мин. Бу сүзләрең белән, бу адымың белән. Адым белән аны да күтәрдем. Чөнки әгәр аны күп кеше тыңламаган кеше дә без аны тыңлый башладык дип әйтә башладык. Чөнки әгәр дә син дәвам итсәң менә шулай төзүеңне, әйе, Руслан иҗаттан китте, ха, анда урман китәдер инде.
Урман кискән булса, әмма синдә алай андый канәгатьсезлек белән мондый җырлар, хитлар иҗат итә алмаган булыр. Ә ни өчен ул китте урманга? Чөнки без тамашачы җыя алмадык, алмый башладык. Икәү, нинди генә дуэтлар, нинди генә матур җырларыбыз юк, әйеме? Без матур пар дип язалар иде, концертыбызга килмиләр. Ул бит безнең, ул бит безнең ипиебез, без ничек яшәргә тиешсең? Ике бала әле.
Ике бала, әйе.
Безнең бик зур проблема иде, әйе.
Ә син ничек уйлыйсың, менә шушы хәзер аның белән чынга ашмый башлаган хыялларның хәзер чынга аша башлавы минем сразу бөтен хыялларым да чынга ашты белмим мин күпме ел хыялланган мәсәлән картинкалар минем торадыр ини кая мин хочу барырга ими телефонда заставкага карый идем дә менә эх шунда барып хотя бы бер сәгать утырасы иде шушы суда шушы песокларын тотып дип шыңға ашты беләсеңме мин ул моментта син быел беренче тапкыр чит илгә бардың бугай бит беренче тапкыр түгел беренче тапкыр сыра балаларны алып бардым а беренче тапкыр балаларны балаларны беренче тапкыр үзем балаларым сеңелем минем белән яши дүртәү акча эшләдем дә мен, минем вопрос булды ремонт ясыйммы ванна туалетка ремонт ясыйсы бар иде шул ук сумма китә яки мин барам бер атнага балаларым белән дөнья күрәм дөнья күрәм все сразу теге ремонтты мен әйтәм яра нормально кеше келмей әле өйгә алай алып бардым төркиягә һәм о шундый балалар да бәхетле мин дә балалар сыман бәхетле балаларны бәхетле килеш күргәч әни тагын да бәхетлеләнә бит инде ул сөендем шундый рәхәт барып кайттык беренче тапкыр әйе Һәм күптән түгел син әле шулай ук. Күптән түгел үзем генә бардым, чөнки анда балалар белән йөри торган җир түгел ул, опасный җир әйе. Үзем генә менә хыялланган җиргә барып кайттым.
Сеңнең белән дип беләсең. Юк, үзем генә. Үзем генә бардым.
Үзем генә.
Нишләп көләсең? Дип уйлагыз.
Дип уйлагыз.
Менә син әйтәсең, мине гел сөйлиләр, сөйлиләр, ләкин сәбәбен бит син гел үзең җибәреп торасың. Үзем генә дип уйлагыз инде, в общем. Җибәреп торасың сәбәбен.
Ярар, ансын инде менә счастье любит тишину, шуңа күрә ансын уже менә э, шәхси тормышыма килгәндә вообще Лилия, шундый фикергә килдем, әйтәм бит. Менә продюсерлар ул вакытта нәрсә әйтте, чыгарма. Чыгармыйм. Дөрес әйткәннәр. Әйе, менә хәзер точно чыгармыйм һәм күрсәтмим. Шәхси тормыш ул шәхси тормыш. Ә барма шундый хыяллар, мәсәлән, тагын бер кат әни булу? Әлбәттә. Бар? Әлбәттә, бар. Ничек, ничек итеп менә син хыялланасың? Нәрсә күрәсең? Менә син бит әйтәсең, менә картинкалар минем телефонда бар иде. Ну, хәзер карап тора идем. Аллаһ Тәгаләдән тора инде, ничек? Булса, әлбәттә инде. Ну, минем хәзер шәхси тормышымда все нормально. Шуңа әйтәсем килә, Аллага шөкер. Э, шулай иттереп Аллах бирсә, ну, теге хәзер пока карьера, пока эш, аякка басас, басасым бар. Э, мин бит әле ике балам бар. Аларны аякка бастыра кирәк. Син инде башны югалтырга әзер түгел хәзер. Юк. Теге вакыттагы кебек. Юк, юк, юк. Син хәзер беренче балалар турында уйлыйсың. Карьераны да уйлыйсың. Әйе, әйе. Әйе.
Шулай. Ләкин син э, интервьюларның берсендә мин җырламаска әзер, янәшәдә акча эшләп тора торган ир-ат булса дип сөйләгән идем. Бу актуальмы әле синең өчен? Актуаль. Актуаль? Актуаль. Син җырламаска әзер? Ну, мин әзер җырларга әзер, концертлар белән җырла йөрмәскә. Гастрольләрдә йөрмәскә.
Әйе, ул бит авыр эш, Лилия. Авыр эш, әйе.
Хәзер менә хәм менә мин төшкерәсем килә. Хәм дөрес, потому что хәзер. Әйе, ул бит әле физик халәттә. Ой, бик иртә торып юлга чыгып китү, әйме? Чөнки мин үзем рульдә.
Мин, минем водителем да юк, мин үзем рульда. Ә, минем помощникларым бар, Аллага шөкер. Шушы авыр киләсең, зур юлны, концертыңны эшлисең, ике сәгать э, энергияңне биреп, аннары арган килеш, әле син бит халык көтә фотога төшәргә. Иң авыры менә шунысы минем өчен чыгып, тагын бер сәгать басып торырга. Аңлыйсың, ул синең эшең. бер кая китеп булмый. Аннары утырасың шулай уйлыйсың, тагын рульга икенче точка. Кая ашарга, кафелар да юк, нәрсә дә юк. Э, шулай иттереп кафелар эзлисең төнне. Тагын кая барып кунасың, э, без гел мондый текә җирләрдә кунмыйбыз, кая урын бар, нинди гостиницалар бар районнарда, шундый җиргә кереп кунабыз. Тагын иртән торасың да, юынасың да, тагын рульга. Икенче точкага барасың. Тагын шул ук хәл, бик арып кайтам. Ул теге читтән караганда гына җиңел булып күренә. Әле бит ул гел син свежий булырга тиеш. Гел фигурыңны карарга кирәк, әйе, кыяфәтеңне карарга кирәк. Шулай иттереп, но нишәтәсең? Әле бит өйгә кайттың да анда көне буе йоклап ятып түгел. Юк, уже балалар.
Сагынып көтеп торалар. Әйе, уже балалар белән. Аларга энергия бирергә кирәк, игътибар кирәк. Әйе, алар әни, без хотим пицца. Вот домашний пицца, менә безгә магазинда кирәк түгел. Апа бай да заказывает, безгә кирәк. Все уже. А миңа өйдә булганда мин музыка кабызам да. Миңа ул тегенчектер Рәхәт кенә күңелгә менә ул мантылар ясыйм мин анда, өчпочмаклар, пиццалар. Миңа ул рәхәт, мин все ял итәм шуның белән. Өемне җыштырам, анда минем гел җыштырылган. Минем чөнки сеңлем минем белән яши. Ул ул махсус күченеп килдеме синең? Ул вообще минем белән бәләкәч. Да, я, я. Ул минем белән яши, ул миндә эштә дисәм дә була, чөнки ул балаларымны карый. Ул алар белән заниматься итә. Хезмәт хакы ала.
Әлбәттә.
Вообще, Әйе. әлбәттә, бөтен нәрсә тели, мин аңа ни в чем не отказываю. Тели айфон, алып бирәм айфон. Правага укырга теләде, укыды, алды с первого раза, Аллага шөкер, хәзер менә төнлә җибәрәм, бармый там, йөре, опыт кирәк, потому что. Йөри теге балаларын да йөртергә кирәк потом. Кирәк икән машинасын да алып бирәм Алла бирсә, чөнки ул миңа бик зур ярдәм ясый торган кеше. Ул минем балаларымны карый, ул булмаган булса, мин йөри алмас идем, алай акча эшләп дә чыгып китә алмас. Никемгә калдырыйм? Миңа кирәк үземнең кешем балаларымны.
Шуңа күрә нәрсә тели?

Ялгышмасам әле э, абыем да китеп барды да. Ул бер туган абыең иде. Безнең э, әни бер, әтиләребез төрле. Әйе, әтиләребез төрле.
Әйе. Менә шуны да язганнар и хәтта э, менә шушы Евгений редко. Мин аны бер кайчан да әйтмидерим, чөнки мин аларны теге сводный дип күрмим. Әйе. Мин аларны үземнеке иттереп яраттым. Ә, менә шул сирне. Без бер туган бер саклый Әйе, саклый идем. Алар икенче әтидән.
Әйе, алар икенче әтидән, апа белән абыем икенче әтидән. Без өчәү үзе минем әтидән инде. А вот. Алар икесе дә яшьтә китеп барды. Апам 25 яшендә, абыем 35 яшендә. Бик яшь, әйе. Әйе, әнигә бик авыр.
Һәм син бик син үзең дә бик авыр кичердең. Бик кичердем, чөнки Алар минем абыем белән апам. Миңа анда барыбер кайсы әтидән алар. Алар минем абыем белән апам. Әниегез ничек? Хәзер. Ой, авыр.
Авыр. Шуңа күрә. Әни кеше өчен әлбәттә инде. Авыр да.
Ярар без шулай кара каршы утырып елашабыз инде. Кунаклар елагач мин үземә дә килеп утыра ниләр, тиерләр.
Аны бит халык белми.
Халык белми, үзенең э, күңелендә нәрсә, әйтәләр бит, кеше ваза кебек. Нәрсә белән тулы, шуны түгә дип. Шуңа күрә күңеле чиста булса, ул чисталык бирә. Күңелендә авырлык булса, ой, без сине елатып бетердек инде. Гафу ит.
Просто ни, әле бер ел була. Абым Әйе, әле бик яңа яра бу синең. Апаңнан ничек тренинг син кабул иткән идең, им аның китүен? Апам уже булса да.
Әйе, апам уже 10 ел. Как ну, китеп барган 10 ел юк безнең белән. Абый әле бер, бер ел гына. Абыең ковидтан китеп барды дип аңладым мин, әйме? Бу шул вакытында яки соңрак

Хәтерлим, Ай, яран сүз сөйләмим. Әйдә инде, күңелеңне әйдә калмасын Юк инде, әй, Руслан килде. Хәм шунда да минем белән отношения выяснять итте, понимаешь меня?
Ауыр вакытта. Әй, әй, әй, шунда да минем белән отношения выяснять иткән и шулай.
Сезнең фатирыгызда син яшәп калдың балалар белән. Әйе.
Безнең шулай килеп чыкты ул. Миңа бик озак ипотека бирмиләр иде. Чөнки мин күпме йөрдем, йөрдем, йөрдем документ белән. Чөнки әз генә Русланның әз генә косяклары булды. ул черный списокта банкларда һәм гаилә булгач миңа бирмиләр дә бирмиләр отказ да отказ мин инде болай йөрим әтигә дә нитеп карадык әтигә дә бирмиләр аның икебез ничек әйе ничектер аннары ничектер миңа әйттеләр ясыйсың либо сез разводитесь временно Временно разведитесь, оформите ипотеку, аннары кире кавышырсыз. Либо ясагыз брачный контракт. Әлбәттә инде Руслан брачный контрактка сразу ризалашты, аңа аерылышы кирәк. Аерылышы алстрай. Планда юк, юк. Юк, юк, юк.
Брачный контрактка ризалашты, һәм ул брачный контрактны менә шулай мин аны үзем теләп әйтмә ясамадым. Ул просто менә шулай, чтобы безгә фатирны бирделәр, безгә шулай әйттеләр. Хәерле эшләгез дип. Әйе. Һәм
Анда инде әлбәттә фатир минеке генә мәсәл һәм минем балаларымныкы.
Ипотекасын да син ипотекасын мин әлбәттә үзем түлим. Әйе, кем түләсен? Үзең түләсең. Һәм шулай әлбәттә мин үземнең фатирымда калдым аерылгач. Ну. Вот шулай. Руслан чыгып китте.
Әлбәттә. Аңлашыла инде. Әйе. Монда балалар белән кая чыгып китәсең? Синеке булмаган очракта. Әле аныкы булган булса, Мин чыгып китәр идем барыбер. Фатир сал, снимать итеп тә торыр идем, честно.
Син менә нормально мумык.
Әйе.
Син матур инде, сиңа инде.
Мин әле бала интервьюларда җылаган юк, вообще что-то син җылаттың мине. мен обычно шундай этот усаланып келәдер инде усаланып мен түзәм мен лучше күрсәтмим ну жоқ ничек бар шулай булгач ул бит инде керсенчә үзеңә җайлырак менә син башка түзеп булмыйдыр и башкача хәл итеп булмыйдыр и дисең әйме бу моментка озак килдеңме бәлки менә кара гайбәт өчен түгел ә руслан турында да сөйләшмибез ә синең күңел халәтең турында сөйләшәбез менә мәсәлән мин беләм шулай ук ниндер сер ачылу булсын безнең арабыздан бик якын кеше китеп барды менә шундый кулына нинди эш килә шуны эшли торган искиткеч акыллы искиткеч белемле хатын нәкъ менә өйдәге шушы Ничек дип әйтим икән инде? Өйдәге шушы басылудан, интегүдән да. иза чигеп, кырыйдан караганда бик тәртипле, бик итәгатьле гаилә булып йөреп, күрсәтмичә, күрсәтмичә йөреп, китте дә барды. Әйе. Менә шулай.
Мин дә шул дәрәҗәгә җиттем. Бер мизгелдә. Шуңа күрә шулай.
Менә шунда уйлар керә башлагач башка, мин аңладым, әйтәм, что-то не то, надо что-то делать. Просто шундый дурацкий уйлар керә башлады. Минем ике бала. Яшисе килми башлады. Вот. М? Просто. А мин тоже уйлыйм бит, без матур пар, үрнәк гаилә. Хәзер нәрсә уйларлар дип андый фикерләр дә бик каты менә шушы әйберне әйтә, а нишләргә, менә нишләргә? Мин әйе артист дип хәзер мин нәрсә яшәмәскә тиешме дип.
Ә синең әти-әниең ничек э, кабул итте? Алар белмиләр.
Мин просто сөйләмәдем. Алар просто шокта булдылар мин шулай чыгаргач. Алар да калган кешеләр белән билгеләр әйме? Просто алар просто шокта булды. Мин все, мин просто шундый дәрәҗә җиттем әйе, просто. Аллам сакласын, түзәргә ярамый.
Син менә бөтен хатын кызларга түзәргә ярамый дип әйтәсең. Ярамый, юк. Аллам сакласын, үзең әйтәсең бит. Андый әйбер ярар, Күмеп куялар да инде, оныталар. Оныталар, әйе. Ә болай хоть аз гына ачу китереп яшим, понимаешь? Үзең теләгәнчә яшисең. Үзем теләгән, зато үзем теләгәнчә яшим. Аллага шөкер, мин бүгенге көндә бәхетлемен. Үземне бәхетле кеше итеп хис итәм. Минем әти-әниләрем исән сау, минем балаларым бар, Аллага шөкер. Минем торыр урыным бар. Минем яраткан кадерле, миңа, мине ярата торган әз генә булса да минем тугры тамашачыларым бар алар минем концертларыма йөри алар мине илһамландыра алар миңа көч бирә энергия бирә алар өчен җырлар язырга алар өчен яшәргә җырлар язырга эшләргә әзермен чөнки алар минем көч бирүчеләрем менә һәрбер концертка киләләр кочаклыйлар әбиләр беләсең нәрсә диләр Кызым, сиңа тагын шулай әйтсәләр, Путин да аерылды бит. Нәрсә аңа сүз әйтмисез дип. Ул бит безнең президентыбыз үрнәк, ул да аерылды бит. Ник аңа сүз әйтмиләр? Сиңа бәйләнәләр имеш. Шулай дип әйт. Шулай дип әйт, кызым. Шундый апалар менә акыллы апалар. Алар күренә кыяфәте буенча да акыллы укытучы апалар. вообще үзеңне обижать итәргә бирмәделәр менә шундый рәхәт булып китә күңелгә э, поддержка чөнки чөнки э, на самом деле ул вконтактега керсәң анда мин укый башласаң анда булмаган булмаган чәчләрне кабара чөнки анда реально минем картинка ясасалар мин анда вообще әллә кем юк менә социаль челтәрләрдә мин беләсеңме нинди әйбергә игътибар иттем бар шундый кешеләр имә ха әйбәт әйбәт ошый ул синең өчен шатланып куя һәм үзенең юлын алга таба дәвам итә бар шундый кешеләр аның үз юлын дәвам итәргә әллә көче юк әллә батырлыгы юк имә ул менә монда сиңа әз генә үзенең агуын чәчеп ала да аңа ничектер җиңелрәк булып китә шуңа күрә шуның белән дә нык казынырга кирәк түгел юк мин шуны инде күптән аңладым әйе мин әйтәм шушы комментарийлар гына андыйларга мин игътибар да итмим Миңа менә шул комментарийлар гына күңелемә тиде. Минем гаиләм турында белә торган серләр. Аны бит халык белми. Серләрне ача торган. А ул анда прям доказывать итеп халык әйтә, да не может быть. Әйе, мин әйттем, менә шулай. Ул бит шундый, ул бит менә болай эшлә. Аны менә шулай эшләгәннәр, болай эшләгәннәр.

Аллага шөкер. Барысы да тәртиптә.
Тәртип, Аллага шөкер. Әнигә генә авыр инде хаман. Югалтулар. Да, югалтуна әле бик үзенә кире кайта алмый әле пока. Балаларны да карарга кай вакытны чакырам. Ну, сәламәтлеге әз генә начарайды. Әйе, нерва белән бәйле инде.
Әни кешенең бөтен үзе йөрәккә. Аллам сакласын, әйе, Аллам сакласын. Югалтулар.
Әйе, чөнки
бала әни кеше баласын озатырга тиеш түгел бала ул шо аллам аллам сакласын менә синең әтигә багышланган искиткеч матур җырың бар име әткәемнең бәләкәй кызы без аңа вакытында әле клип та төшергән идек ә әнигә багышланган җырлар бармы синең биш алты җыр бар име бар әни кайвакыт үпкәләп куя инде әтиңне күбрәк яратасың инде юк инде икесен дә бер тигез яратам Андый әйбер юк, әтигә просто клипта төшәсе килде инде аның, әнине шул хәтлек төшәсе килмәде. Һәм бу әтиеңне э, ничектер танытты тамашачыга.
Әйе, о, йөри башлады, звездный болезнь да. Что былай иттер. Ну, не увидишь, әз генә кешегә бирәсең теге кешене. Ул үзеннән үзе әз генә булып ала инде.

Менә син әйтәсең, ниндер менә шундый серләрне ачты дип, ә әтиең мәсәлән күптән түгел генә Русланның концертында булды дип ишеттем мин. Ул аны чакырды.
Ә Руслан чакырды. Әйе.
Ул инде бармыйча теге. Мин әти вообще шундый гади кеше. Ул Менә белмим инде. Гади инде вообще. Менә аңа әйтәсең, бара. Менә шундый утыр дисә, утыра. Теге менә ул ачу саклый торган кеше түгел менә. Ул тиз оныта ул бөтен нини менә. Теге нәрсәдер минем кызыма эшләгән дип андый ачу саклый торган кеше түгел. Ул аның белән аралаша. Ничектер ул чакырды, ул бара. Шулай, ул даже арага кермәде менә. Сүз дә әйтмәде, бер нәрсә әйтмәде. Вот. Ну, чөнки бу синең тормышың һәм син инде үзең кабул итәргә тиеш карарларны. Ярар, әйдә бу теманы ябып куябыз. Яңа яңа темага күчик инде. Ул синең искиткеч матур җырларың. Соңгы арада менә эстрада берсеннән берсе матур. Һәм аларда синең почеркың синең стилең сизелә дә имеш анда анда мәхәббәт сизелә әй анда мәхәббәт сизелә мәсәлән менә соңгы арада э, сиңа әйтәләр бит инде маратны марат белән инде кавыштырдылар да талаштырдылар да инде сезнең аның өчен киткәнмен икән иремнән шулай ә, сөйлиләр икән да хәтта шулай хотя әйтә тагын бер тапкыр кабатлап китәсем килә марат үзе лично русланнан э, дуэтка не против мы дип сорады һәм ул үзенең ризалыгын биргән им руслан конечно соңгы бию җырына руслан ризалык биргән ул уже э, низакка хәтлек эшләнә торган әйбер иде инде дуэт сөйләшенгән иде инде ул булырга тиеш ә соңгы бию гомумән син аны заказга марат өчен язган булгансың әйме юк юк э, без аны дуэт турында сөйләштек тә оныттык Шул низактан соң Марат миңа бер шигырь җибәрде. Нәкъ менә шушы шигырь соңгы бию. Һәм ул минем күңел халәтемә шул хәтлек туры килде. Мин просто шул ук моментта аңа уже черновой вариант җырны җибәрдем. Хәтерлим мин син э, Хамзинның студиясендә шул җыр идең ул. Шунда язып, син әз генә моңсу да идең анда, бу җырны куйдың. Һәм бу җыр ничектер сез әле бу җырны ишетерсез дип уйлыйм дидең син. Әйе, әйе, әйе. Ул сразу халыкка керде күңеленә, потому что менә бөтен күңелемне биреп, энергия бит инде ул. Мин просто вложила шушы җырга. Һәм безнең ул дуэт шул сезнең вообще ул дуэт безне күтәрде дә дип әйтәм, әйтәсем килә. Икебезгә дә, Тамаратка да, икебезгә дә ни бирде, безгә юл ачты. Әйе.

Калсын күңелдә үзең соңгы биюм. Һәм менә бүген шулай ук Маратның бик топовый име, бүген яшьләрнең бик топ кушып китә торган җырлары, нәкъ менә син автор икәнсең. Мин тапшыруга әзерләнгәндә генә игътибар иттем әле аны. Мәсәлән, синең сырың шулай. Минем сырым, әйе.
Синең җырың, әйме?
Әйе. Ну, шигырь минеке түгел, көе. Әйе, аңлашыла, көе. Һәм тагын ниндидер популяр җыры бар? Соңгы бию һәм Минем сырым генә, мин ике җыр гына яздым. Менә ике шундый визит карточкасына әйләнгән җыр, моны икесе дә синеке. Соңгы бию аңлашыла, менә синең сырың ничек язылды? Ул шулай ук тек җибәрде, там берәр матур яз әле миңа дип. Һәм мин аңа шулай ук махсус уже язып биргән җыр инде булды үзенә.
Син бүген яшьләр өчен эшләвең ошый мені, әйме? Безнең менә теге өлкәнрәк буынга барып бит инде безнең чыршыларыбыз, әйме? Һәм менә хәзер яшьләрнең өлешен ничектер әз генә бушырак дип әйтимме соң безнең эстрадада. Менә шул яшьләр өчен эшләү бу синең менә шулай күңел халәтеңме, я булмаса, тукта менә монда бит әле урын бар, Бу базарда бит әле урын бар. Әйе, әйе, минем тамашачылар күбесе 30 плюс иде. Хәзер минем бик күп яшьләр, бик күп яшьләр. Ул да булса шушы соңгы бию җырдан соң. Марат, Марат белән.
Әйе, Марат бит инде, әйе, тандемнан соң. Һәм хәзер минем чыкты җырым кочакладым ул бик вообще яшьләр белән яратылды ул җыр бер урыс җырым чыкты ну инде кызык но тоже яраттылар нишләптер җырлап карарга булдым чөнки урыс э, подписчикларым да күп алар аңламыйбыз диләр ну тыңлыйбыз нравится сезнең голос тембр шулай иттереп Безнең өчен дә берәр җыр языгыз инде һәм шулай күңел халәтенә килгән шигырь язып язып бирде подружкам. Һәм шулай ук урыс җырым да барлыкка килде бер. Җитә инде шул белән. Лучше татарча җырлармын.
Ну, ни өчен акцент күчтеләр? Бездә бит моң татар, ә мин ул моңны Анда моңлы җырларга ярамый уры җырында. Ә минем ул моң просто менә килә, инде килә, минем менә болай җырлыйсы килә. Җырлыйсым килә. Татарча.
Мин аны моңлы җырладым. Татарча атасың.
Моңлы урыс җыры булды ул. Башка җырламыйсың? Юк, инде кирәк.
Җырлап карадым, җитте. Ә Марат белән тагын дуэтлар булачакмы?
Була.
Була? Алла бирсен.
Инде беләсез нинди җыр икән? Инде все почти бар. Әзер. Менә менә. Әйе, без аны аның Алла берсе аның юбилейный концертлары була майда. Анда бу премьера булачак. Премьера булачак. Бик мощный җыр Алла берсе. Тоже үзем яздым. Үзем яздым.
Шулай ук. Сизмәсен дип ятлар, яшерәмен күзем Бары тик син язган хатлар саклый сөзен Сизмәсен дип ятлар, яшерәмен күзем Бары тик син язган хатлар саклый

Беренчедән, ул, беренчедән менә шулай уйлым, ул э, күңелеңдә тынычлык булмаса, беренче ниндидер блоклар тора, барыбер. Ул мин айбергә ышанам. Мәсәлән, шул ук визуализация, ну ничек менә шулай, ул менә мин ул песокта утырганда, мәсәлән, барып кайттым ялга. Менә болай әйткәндә минем просто күздән яшьләр китте. Мин искә алдым шушы моментларны. Кая мин шундый хыялландым, менә шул, менә бит ул, ну ничек, менә нәк шул картинкадагы сыман. Шул, ә менә теге просто необъяснимо, но факт. Җитмәс хыял иде инде, әйме? Әйе.
Барып җитмәс хыял. Шундый прямо, просто необъяснимо, но факт. Вот шуңа күрә мин шушы блокларга да ышанам. Күңел тынычлыгы булмаса, бер эшен дә бармы, ничек матур җырлама, ничек матур киенмә. Нинди анда Белмим мин, хоть болай ит, хоть тегеләй ит, ну ничектер бармый менә, все, юл ябылган. Ә мин ничектер менә болай җилкәмнән шушы стрессны, шушы әйберне алып аткач, ничектер менә шарикны җибәрәсең бит, очып китә бит, менә шулайрак булды әз генә бераз. Просто энергия китте барлык, энергия килде барлыкка һәм шуның белән. Менә бүген Эльмира син сәхнәдә искиткеч матур, иман күз явын алырлык. Эльмира Нәгыймова күк матур булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Алла инде, алай үземне матур дип санамын, но рәхмәт шулай теге әйткәндә бик приятно. Нәрсә эшлим инде? Ну, үземне кыяфәтемне тотарга Тырышам, чөнки шулай мат, менә син әйтәсең, матур дип әйткән саен матур буласы килә, чөнки бик күп яшьләр миннән үрнәк алалар. Хотим быть как вы, кая ясаттыгыз кашларыгызны, кая ясаттыгыз иреннәрегезне, фигурыгызны тегесе монысы, нәрсә эшлисез, нәрсә ашыйсыз, сез вообще ашыйсызмы дип көн дә язалар, көн дә язалар. Һәм инде нәрсәгә мин барысын да чакырам, ул әлбәттә спорт. Спортны ташларга ярамый, ул гомумән беренчедән энергия, энергия денег диләр спорт. әйе шуңа күрә тренировкаларга йөрергә кирәк ул беренчедән үзең өчен үзеңнең сәламәтлегең өчен үзеңнең э, кешегә күрсәтү өчен түгел тонус миңа надо миңа важно үземне көзгедә үз чтобы мин үз үземә ошадым әйе ул минем күңел халәтенә тоже бик влияет менә үз үземдә берәрсе ошамый икән все мин психованный йөрим тегенди шуңа күрә беренчедә үзең өчен икенчедән шулай дип әйтәләр что энергия денег энергия тегесе монсы дип Һәм инде сәламәтлек, э, гомумән, спорт һәм яхшы туклану. Мин хәзер теге бик э, әз э, шикәрле әйберләр ашыйм, күбрәк теге натураль, мәсәлән, шул бал, вареньелар, шикәрсез, чәй эчәргә дигәндә кофе эчәргә кушмыйм бик, конечно. Кофе

Нишләп нет? Почему нет? Әйе, файда.
Файда.
Бик файда. Нинди генә файда.
Телевизорда карыйсың.
Тонуста да. Тотасың үзеңне.
Тотасың үзеңне.
Ике, ике куянны бер елда. Әйе, ул вакытта еще берәр ромашковый чәй дә эчеп утырсаң, три в одном. Менә.
Противоспалительный.
Син шулай әйтәсең. Мин вообще, мин анда масклар еще куям. Бикә, биткә маска. Монда, монда обертывание, монда резинка. Еще и любимый сериал. Ишүчей, вот миңа ул спа спа нишләп спа булмады бер дигән спа балалар өйдә йөгереп йөри бәрхәт шушы түгелме инде без песи алдык хәзер песи артыннан әйе песиегез песи безнең өченче бала хәзер әйе менә бүген э, Ильмира э, нәрсәләр турында хыялланасың э, нәрсәгә барасың нәрсәгә омтыласың шуларны гына сорыйм да синнән әкрен генә йомгакларбыз хыялым хыялларым инде зурдан зур аның турында әйтергә ярыймы юкмы белмим но беренчедән инде үзе өем зур өем өй турында хыялланам шундый зур анда менә мәсәлән мин күп гаиләле булгач мин шулай ике балада гына тукталасым килми мин шулай күп балалы гаилә буласым килә киләчәктә чөнки балалар ул шатлык ул бит инде менә ул дәвамы синең да ул яшәү дәвам аларга карыйсың яшәү көч балалар ул шатлык сөенеч шулай иттереп шундый зур үземнең өем турында хыялланам беренчедән казанга күчәсем килә иде әйе синең бит казанга шаулда каласың килми гомер гомергә минем шаулда хыялым да юк яшәргә минем гел казан Яраткан шәһәрне мин чалын тоже яратам. Хәзер инде ун ничә ел анда торгач, әмма дә ләкин минем эшем гел монда булгач, мин ар, арыйм гел шулай йөрергә. Минем ул теге авыр миңа туда-сюда, туда-сюда, все-таки туда-сюда 500 километр. Айга йөрисең бер 5-6 тапкыр. Ул бар теге авыр. Атна сайын. Әй, атна сайын инде, әй, шуңа күрә Чалымда яратамны шун эш белән булганга күрә Казанга күчәсем килә. Нинди процесстасың әле Казанга күчүне? Әле тагын пока э, бер ел күчми торам. Син яптыңмы инде?
Юк, әле. Әле бар. Юк. Әле Менә алла бирсә хәзер әйбәтләп концертларны эшлисең, ябып куясың да. Аннан соң инде Казанны яуларга. Әйе, алла бирсә. Шуңа күрә, ну, Казанда менә тоже хочется сразу өйгә, өй бу. Менә шуңа күрә уйлыйм, кая. Йөри алмыйсың инде, Эльмира. Өй булгач гастрольләрдә йөри алмыйсың. Чөнки өйне бит аның гел-гел карап тора кирәк. Э, Табыр быз карап торачак. Квартираны биклисең дә чыгып китәсең. Ансы шулай, ансы шулай. Ну, киләчәккә әйе киләчәктә хыял дисең бит менә хыял әйе хыял булган бит чынга аша башлаган киләчәктә менә шундый хыялым бар зур өй хочу вот шуның өчен тырыш исәнлек кирәк тырышырга кирәк эшләргә кирәк все алга барырга кирәк Елап ятмаска.
Елап ятмаска менә.
Үпкәләп кемгәдер һәм тормышка үпкәләп. Юк, хәзер уже үпкәләргә вообще ярамый на самом деле. Ул опять-таки энергияңне яба торган нәрсә ул. Әйе. Ярамый. Бигрәк тә хатын-кыз өчен.
Әйе, хатын-кыз өчен әйе.
Аннары ширгә әйләнә ул, Алла сакласын. Шуңа күрә вообще эшләргә кирәк. Менә бренди нинең була икән, лучше барып тренировкага. заниматься итәргә кирәк ул вообще анда бөтен уйлар китә музыка кабызасың да бушанып кайтасың әйе вот лайфхак кызлар берәр нинди проблемагыз булса теге күңелдә менә шундый тора ул әйме менә лучше бер или салонга барып кайтырга или бер якка барып кайтырга менә отвлекаться итәргә кирәк үзеңне яратырга кирәк вот сен шуңа барып жеттең сен шуңа өйрәндің хәзер мин менә ниһаять отыз яшемдә генә үземне ярата башладым
а моңа шуның өчен яратмыйм ну шундый э, выводка килдем что яратмаганмын оказывается үземне әгәр дә мин шухатлек уже жылаганмын икән анда имя күпме түзгәнмен икән яратмаганмын икән үземне үзеңне яратырга кирәк үзеңне ярата башлагач эшең дә уңышлы китә бөтен әйбер үзең потому что все равно яратырга кирәк үзеңне Алтын сүзләр силкин. Син бүген э, матур итеп җайлап кына. Әйдә, бүгенгә саубуллашыйк. Инде теләкләрең булса, рәхимет. Теләкләр инде әлбәттә. Кызлар, егетләр, э, исәнлек телим. Самое главное, исәнлек булсын, күңел тынычлыгы телим. Э, үзегезне карагыз, яратыгыз. Җырларымны тыңлагыз. Мин инде алла берсә Сезнең күңелләрегезне ниндидер дәрәҗәдә булса да үземнең йөрәктән чыккан җырларым белән сөендерергә тырышырмын, Алла бирсә. Бик зур рәхмәт сиңа, Эльмира, әлеге интервью өчен, ихлас интервью өчен. Алла бирсә, әле сәхнәләрдә, съемкаларда күрешергә насыйп булсын. Амин. Яңа җырлар, яңа клиплар, бик күп тулы заллар, аншлаг концертлар телибез сиңа. Менә нәрсә хыялланасың, Барысы да, барысы да чынга ашсын. Елмаеп, көлеп тор һәрвакыт. Рәхмәт. Сиңа елмаю бик килешә. Зәйм, рәхмәт.
Рәхмәт.
Әлеге сәгать дәвамында безнең кунагыбыз Эльмира Нәгыймова булды. Ә мин исә тапшыруга нокта куеп, бер атнага сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.